Però naħseb li fil-kuntest tal-pajjiż tagħna naħseb. Il-def nisplodew, ta'.
Eh, le, le, naf li ma qed we kind of il-kartels ma kienu xaw. Fis-sens jiena nħoss li fis-sens li kien hawn kartels on a lower level, but the type of I think we invited the devil in through the back door.
Iva, pero. Għazilna, int ma konċ leġizlatur Kolombjan li daqqa waħda feċ il-fenomenu Escobar, inti kont leġizlatur allegatament. Li bdejt tiftaħ il-bibin għal nis bħala li saħder. You don't need to be Escobar, to be intimidating and to be scary. Għan biex nkunu għedna kollox. Mm. Biex nkunu għedna kollox. U Hard crime Malta kien hawn. U hawn. Bla dubju.
Jiġifieri.
U.
Pero dawk isom ġew ingaġġati eżan mhux eżan after tot imma bħala t-tieni parti tal-istrateġija. L-ewwel parti tal-istrateġija eh, insaqax qed nagħmlu ħafna. Forsi digressjonijiet. Mhux eh, mhux postom. Kompliment. Le, ma il- kif għanpoġġa, to go back to the question, għaliex kellna liġijiet tajbin u mhm. l-affarijiet l-oħrajn le, mhm. li tiktab il-liġi tajba, li fef ħaġa minn dawn l-affarijiet. Mhm, Ġviri.
U bat trid trid tem. Ma bat trid tagħmel l-affarijiet l-oħrajn u ħafna diffiċli. Naslu tajt jew. Naraw xi darba naf li ma tħobx tagħmelhom ħafna dat bassi. Nibża li le, fis-sens nibża li biex inkunu għandna kollox. Mindu ġejna taħt l-amministrazzjoni ta' Robert Abela, Qisu xi forma ta' titjib kien hemm. U jiena dejjem eżin l-ħaġa li ngħid huwa li aħna bħalissa we can't tell apart good Robert from bad Robert. Xirrid ngħid. Aħna bħalissa għandna amministrazzjoni ġdida illi li kiku it had all the good intentions edha tagħmel grosso modo fl-opinjoni tiegħi dak li qiegħda tagħmel. Għax inti ma tistax tiżmantella criminal networks ta' dik il-magnitude mil-lum għall-għada isu qatt ma kien xejn. It explodes in your face. Jiġifieri, these people are out to get you. Fl-istess ħin, li kieku l-intenzjonijiet huma ħżiena, at this juncture it's still too early to tell them apart. Qegħdin naraw li ġraw affarijiet li qabel qatt ma konna noħolmuhom, ta' jiġifieri aħna rajna affarijiet tipo Konrad Mizzi jiġi xxutjat barra mill-Labour Party, at least formally, xi ħaġa li kienet unthinkable five years ago, jiġifieri, jew rajna affarijiet bħal pereżempju prosekuzzjonijiet kontra Keith Schembri. Unthinkable, meta konna ħriġna nipprotestaw, meta 2019 lejn l-aħħar ta' 2019, Li kieku xi ħadd qalilna li kien ħajirriżenja Muscat u li Konrad Mizzi mhux ħajqpa parti mill-Label Party u li eh, Keach Kembri
ħajqgħod Kordin, konna faqgħu x-xampanja dak il-ħin, jiġifieri, it was it would have been perceived as a success beyond our imagination. Jiġifieri, jien ma kontx noħroġ nipprotesta bit-tama li ħa eh, eh, li ħajrriżenja Muscat. X'kienet it-tama tiegħek allura?
Li inti
kont hemm li inti għavolja taf li probabbli titlef, jiġifieri, hmm. imma inti dak l-istatement fl-istorja għamiltu. Għavolja hmm. taf li probabbli ħad titlef, imma importanti li tiġġiela ċorta, volja taf li ħatitlef. Hmm. Le, fl-echo chamber tagħna kellem ħafna għada s-sentiment ta' li għandna bżonn nżommu l-pressjoni fejni biex l-affarijiet jikkoreġu ruħom. Ġifieri fil- E, fl-ekosistema tiegħi kien hemm ħafna da sentiment li jisma' jekk ħankomplu nafsu issa issa adesso ma jipju spiex ta' Potenzjal iva, imma qed nitkellna bl-ikbar onesta jiġifieri li jiena l-aspettattivi jiena ma kienux kif ħanpoġġiha forsi actually pessimisti ġifieri minkejja li ċajta u hekk imma mm, I wouldn't have been surprised li kieku Joseph Muscat had rolled it out. Ġifieri, not at all. Għax ifimni, l-istoria kienet fuq they had road ridden out. Le, uh, saret ħafna drabi li li li li nexxiru water of access. Eh, eh, li rrid ngħid huwa taħt l-amministrazzjoni preżenti jiena jidilli li rajna s-sinjali u z-zerrija tal-potenzjal tat-titjib u daw l-affajt kollha li semmejna. And I am encouraged.